Salut Marie, mal an traoù Salut, eh bah ya, mon ara, hag ganit Ya, mon ara, ya, evit poen, mon ara, on a vezout a rez an abadenn A Big da Big Euh, on veut d'arran ar version nou euh, gant un anv saoz, met euh, Ah, ya, laouenan bez- bezañ an... Man, man bet da welet amañ. Non, non, nitra. Bon, gwir eo e vo tañvet un nebeud euh, lipigou

Pik oa.
Setu implijet vo lipig. Ha neuze, ba, tamm-ha-tamm e vo tañvet euh, lipigoù kreñvoc'h-kreñvañ. Anavezout a rez euh, skeul Scoville? Uh, ya, un tammig, ya. Tu, bon, se zo ur skeul evit euh, gouzout ba, pegen kreñv et euh, ar pimant a zo barzh al lipig. Ha neuze kregiñ a ra, bon, juste da zéro. Hag aze, e yemp betek ur million.
Cool. Setu, bon, c'hwec'h a vo tañvet. Etre al lepigoù e c'hoarvezo traoù, ma vo un tamm atersadenn, ma vo c'hoarioù ivez. Ha d'ur poent bennak ma 'teus c'hoant paouez ma vez re gra re gra an traoù e c'hellez paouez. Mais bon, kenoc'h e vo gant an atersadenn memes tra. Ya, allez.
Evit pareaat gant ar poan hon eus nebeut traoù amañ, bez' zo dienn. Lez a zo lez-ribot, donc traoù deus ar vro hepken ha bara hag amann, bara ha mamm-Loig, bon, a bep seurt traoù. ar gwellañ evit pareañ, da'm soñj pa vo kreñv-tre, a zo ar mel. Hag ya, anvien ket fall ivez. Abaoe pegoulz eo anavezan ar c'hornôg marin? Euh, bah, n'ouzon ket, matre he faire seizh bloaz. Pegoulz hon eus graet anaoudegezh?
Eus ket soñj eus ar mare resis. Ben super.
Il y avait...
Da'm soñj oa trugarez da Azenor, Kalak. Bah, selaou, me me ket neud but, ouian ket ken. Me gwelet meus Ok. e oa mignoned war Facebook abaoe daou vil tri war, Ah ya, ok.
hag on mignon gant da vamm abaoe daou vil naontek. Nispa. Euh, evit an dud a zo chomet ba en toull pe an dud euh, n'int ket plijet gant ar festounoz marteze ha nag, euh, nag gant an Eurovision. Euh, Penaos n'en ginnig fes evit an dud? Euh, Ba, me zo kanerez, a larfen, abaoe nebeutoc'h amzer anvean ac'hanout. Ba, fin, kanerez oan dija met un doare evit ar blijadur hag a he, evit ar blijadur atao met a vicher, a vicher, bremañ hag e ran a he mon dreist-holl dont a ran deus ar sonerezh hengounel hag e plij din ba ba ar raktresoù gant ma gemer amperzh pa vije seim eben da da veskañ awenoù disheñvel ivez ba levezon ar sonerien met ivez klas stummoù kan nevez met plij a ra din atav kanañ kan ha diskan dreist-holl gant ma c'homerez Terren Diridoulou.
Ok, mat-tre. N'eo ket aes n'em kinnig giz-se, neuze deudoù da benn, brav. Tre. Prestomp evit ar spis gentañ! Yes, cool. Ar spis gentañ, sriracha, pe sriracha, oui, ok, james. Uh, daou vil pemp-kant war skeul Scoville, neuze n'eo ket kalz, met evit en em dommat n'eo ket fall. Mhm. Aze, bah, e vo taolet traoù deus ar vro, neuze aze gant, ma gant patatez, evel-just, evit pato. Aze emaon o vont d'ober un tamm video Yeah. diskouez d'an dud pegen brav eo. Mhm. N'eo ket ba Hot Ones, oui, gwelet sur traoù. Bon, comme on aura. Vite poil.
Votre poil. Bon, n'eo ket ret debriñ pep tra, mais mat eo memes tra. Ya, vrai.
T'as même nan, moi.
Peseurt darempred teus gant ar spisoù? Mm,
Ba, n'on ket bet desavet gant euh, ur bern... Enfin, ma, ma zud ne genen ket kement-se ga, ga spisoù. Mm. neuze euh, enfin pepr quoi rei ur mennozh met tamm ha tamm dreist-holl pan vez euh, studierez 'm eus kroget da vont da da dañ va boued euh, n'eus un tammig pep lec'h er bed ha ba ya dedennetoc'h dedennetañ on deuet da vezañ gant ar gant ar spisou n'en ket déchu.
bon, Marine, setu deux de mes ur bladenn nevez en Iben. Aze meus bet ar, ar vinil. Yes.
Salut, amañ Frank Tchechbevine. Hanañ, rechebilev non deit amañ de la retor Jerein Voto, goude ran mat peus voat pep tra de ziwan dija. No, deit on de la retor penaus ba al lodenn-se deus an abadenn, bet komzet deus pladenn neuiñ Iben. Met al lodenn-se peus deuet dija sur war Peogwir ma vo lakaet maez ur video a-berr gant Lors Gerec àr hor sujet. Setu aveit jeulat ur video-se, klikot aze pe aze, ouian chemui, hag endal aveit ur re all, kendalc'ham get un eil spis.
Setu an eil spis, a zo bet lakaet war artichaod. Al lipig a zo Mastari Tango. Ok. Setu euh, tud Mastari ma peus c'hoant euh, dont e darempred ganeomp hein, evit euh, kaout ul lipig digoust, evit laouen ober un tamm bruderezh. Uh, al lipig-se a zo kalz kreñvoc'h eget an hini a-raok peogwir tu chant oa daou vil pemp kant Scoville, aze vo graet gwech dek. Met vez ket santet kement-se peger-benn ar fin ul lipig gant lusenn pe mirtilh,
kasizenn hag un tamm pimant habanero. Mais bon, setu kreñv un tamm met dous un tamm ivez. Prest-tout? Ya. Hag aze e ret dibriñ, dibiñ pep tra. Dibiñ pep tra, keit d'un taol. Picaramuá met mont a ra. Pas mont a ra Ouais, bon, alors là.
bon, la reteus din uh, n'out ket barrek-tre gant brezhoneg Bro-Douarnenez. Me 'm eus skrivet e oa un doare brezhoneg ispisial e Douarnenez. Ya. Un doare ur yezh ouzhpenn. 'm eus ket komprenet tre pegoulz gant tud zo, 'vez lâret e gerioù 'vez ket klevet e la c'hall. Gant tud all eo muioc'h un doare da gomz e galleg gant gerioù e brezhoneg e-barzh. Goulenn ket petra eo da serv-poent, ma erit kaout ur serv-poent war neuze. Ya, bet oa gerioù a oa, a oa anvet e pemp, pemp kumun bennak hag a zo bet brudet mod-se. E Douarnenez zo reoù a mod-se, met n'int ket bet brudet dre ret. Hag a bezo ivez guret deus ar pezh a reomp-ni ar penn-sardin. hag a zo un doare da gaozeal e, e galleg hag a zo un doare un tamm vel ar c'heol quoi mm. met etre galleg ha brezhoneg hag ya an draoù zo bev klevet el lycée Diwan ivez n'eo ket tre memes tra eget al lycée Diwan euh, n'eo ket memes kreol ouais, non Edouard e euh, ya hag e vez klevet alies dreist-holl gant ar rummajoù enfin n'eo ket kozh dre ret quoi mais mm. Hag ar re yaouank a oar ivez kaozeal ar penn-sardin m'o deus c'hoant quoi. Hmm.
Me zo bet o labourat un tamm evit dastume. Oh. Yeah.
Hag em eus graet un enklask ha dastumet un nebeud gerioù e Bro-Douarnenez. Mm -hmm. Ha neuze e vo ret dit divinout ar c'hoarez anvet Douarneneg, Douarneneg Lorzherek pe an Daou. ok.
Bon, vo ket an Daou, mais setu ret e vo dit gouzout hag-eñ e Douarneneg pe hag-eñ e savet gant Lorzherek. Aotredout da gaout ur respont faos. Ma vez daou e vo diwech muioc'h a spisou ar wech o tont. Da bedi ma en da doue sikour.
Marteze n'eo ket ken diaes a se, gwelout a ri. Ok.
Douarneneg, pelorzh Jerek, mont da chifreti a zo mont da glask war-lerc'h paotred ur sapre chifritourez eo, pe ede da chifreti a-hed an noz, tre skouer. Uh, Lorjerek a larfen peger uh, Sioran e Douarnenez zo kentoc'h vel uh, vid ur plac'h.

Dit da lâr. Bah, me lârfe Tordennig, peger beus klevet an dra-mañ dija. Kollet.
Ah non Bon, gwir eo kouezhañ ba'r bombouilhoù zo Douarneneg, met ne dalvez ket euh, kouezhañ ba'n dramm pe an alkool. Ah War, war Ah, a mais ya, zeglan, mais ne non.
dalvez mervel.
Ya,
Perak Mais en kle- ah, mais ouais, tapet on bet peger euh, oui, oui, moi klevet an dra, me oa ket e liamm gant an dra mat. Bon, chaps. Ok.
Ur veuzeulenn hag a zo ur plac'h un tamm blot, gran-moll. Ur sapre beuzelenn, ur sapre beuzeulenn eo. Chom eo- chom eo bet da veuzeuliñ a-hed an devezh. Gouzout a ra dit chom da veuzeuliñ, Marine
Una façon, je me bah, je me crevais d'arrendre officier et rester à Veuzele.

Ha evit echuiñ, ur jerikadenn, ur farsadenn a blij kalz d'an dud hag a vez treuzkaset e pep lec'h. Mm.
Ouais, ouais n'eo ket, n'eo ket Douarneneg.
N'eo ket Douarneneg, non. Echu ar c'hoari, Ok. met un nebeud re meus evit ar blijadur memestra. Chom baotet. Ba- baotet on gant ar gwin ne ivin ket biken. Baotet.
Baotet, ya.
Ah, ya.
War a seblant zo baoted quoi, baoted out gant ar gwin. Ok. Euh, mevezoù, me zo mevezoù, met n'on ket mevez bemdez. Ya, oui. Mais, mais, mais ouais, l'arrivée mévar e galleg vel aret ven e pensardin vel aret je dis c'est un mévar. Ar meouier quoi.
Modern meus klevet ivez evit uh, kunujennoù un tamm uh, beg fin, beg bras, bon, c'est écrivé yeah. da tav, mais Begor turlut. Non, beg... Begor tutulut. Begor tutulut. Ja, met am soñj zo gar ar memes ster gant gant an dra. Vefen ket souezhet. Ba meus ket komprennet petra war ar ster just a war. Beg ma reo, beg pren. Mm. Bon, cheiei, mais aze war rez.
Yeah. Hag implijet vez kalz ar ger abadenn pe abanenn evit komz eus un avañtur bennak kwa. Hennezh n'eus bet un abadenn pe un abadenn eus klevet. Ya, ouais, klevet 'm eus se ivez. Sapre, ouais, c'est assez un sapre, sapre abadenn. Ouais, l'arrivée zoken sapre abadenn e, e galleg.

Spisfardet gant Pimant eus Kastell-Paol,
gant Bezhin Saout ha Wakame. Aze e krapomp un pegego dekatrugent mil war skeul-skogell. Ha euh, mon aramag gant pesked ha legumaj, setu perak on eus kaset sardinen. Bon, hag sardinen doar nenez n'eo ket sur, mais

Gure e plije da Michel Drucker ober an dra-se war an dud evit ma'm harpañ gantañ.
Mosseg enta. Ah, ya. Ya. Benafin aze oa ba pa da da vare an Eurovision 'm eus bet euh, ar chañs da teurel ur pouez euh, war euh, gourvezmañ Michel Drucker. Ha gwir eo, pa eo troc'het ar c'hameraioù eo neuze un tamm sikour 'vit sevel deus e c'houzvezvañ ka setu Olevan me a bep tu dezhañ hag en deus graet mod-se hag hon eus komprenet oa ret sikour anezhañ setu en deus graet sevel. Pardon, ma, ma fier on da vezañ sikouret micher

Hag eñ iskis, hag eñ plijus, hag eñ dipitus marteze? Ba,
ar re verzer eo tud, quoi. Ma, ya, war- war-bouez euh, an hini 'noa souezhet ac'hanon ar muiañ oa Mika, pegen meus merzhet pegen bras e oa ha pegen bihan e oan euh, en e geñver. Ma c'henderou a diroll da c'hoarzin sellet deus an tele peogwir e wele an diforc'h ment etre... Enfin, giz ma vejemp deus euh, spesadou disheñvel quoi. Ken, ken, ken euh, iskis oa an diforc'h ment. Euh, mais ya, bah, Mika sympa. Yeah. Parce qu'on s'est calse gantañ, n'allons ket lar, hein, n'ouz ket paket ur banne gantañ ken nebeut, mais... Euh, euh, ya, bah, gwell e vetut euh, Bun-ha-bun benafin eo omp kalzik etrezomp 'barzh ur glogorenn etre atersadennoù, kentelioù-kan, kentelioù-dañs, leurenniñ ha tout. Setu eo omp ket tre 'barzh ar sistem kennebeut kwa. Penaos eo bezañ war ul leurenn a zo ken bras? Bon, on repous graet yaouank dija, met soñj din eo an Eurovision zo un tamm mat brasoc'h c'hoazh. Enfin, n'en em renter ket kont a-benn ar fin. Penaos e teus bevet an dra-se pe... Pemzek mil den oa en diavarzh. Ha drol-tre eo ivez tremen just evit Ter Vinuten. Yeah. Ha boan Ter Vinuten da, da, d'or ur ganaouenn, mod-se. Gant ton e pep lec'h ha tout. Hag hop, e war-lerc'h e echu. drol-tre, un doare, ur shot n'ouzon ket perak eo, mais un dra kreñv-tre ha war-lerc'h deus kemini tra. Ha...
Ya, je veux savoir penaos eo goude. Uh, aze e la, e la ran just, just goude marteze, met goude, a, gwir ar michou goude, penaos eo bet an traoù? A... Uh, ar chañs hon eus bet bezañ programmet uh, ba fis festoù-noz da c'houde. Ur sant war-lerc'h omp en-dro war ul leurenn met e Montroulez ar wech-mañ, e Plouyann. Hag aze oa ket... setu omp distroet d'un lusk en oa a-raok. N'hon eus ket bet a doull benn a fin etre an Eurovision hag ar peurrest. e oa kentañ an dud a zeue muioc'h da gaozeal ganeomp hag a gaozeont c'hoazh deus an Eurovision deomp. Parce qu'elle bet an amzer a-benn ar fin da vezañ bien ket en faisant tout goulot quoi pegen oa traoù goude quoi. Ya, setu. Mm.
Hag on bet harpet kalz gant bah, tud tud hon c'heneiled deus e benn, deus Aostrolajoua ivez. an dud e bed ar festoù-noz dre vras zo bet degemerus-tre ha soutenet o deus ac'hanomp a, galz a festoù-noz pe bed ar brezhoneg fin uh, ya um, ske re uh, enfin iskis oa me oa, oa ket re uh, oa ket da ar chachamant ken trum a zeven a fin hmm. hmm.
Petra soñjez eus emzalc'h ar mediaoù e-pad en Eurovision dre vras, me 'meus ar santimant, met marteze n'eo ket gwir, mais ar santimant an dud zo bet goude a zo bet lakaet un tamm muioc'h en arwel war, na ran ket war ar servij publik, mais war mediaoù all dreist-holl, hag ar santimant 'peus bet ivez, enfin goût a ran wer, atav e-barzh an traoù neuze, met gant un tamm o, gant ur c'hilsell un tamm, petra soñjez?
A-hed an arzourien zo bet da c'houde oa arzourien a oa un tammig brudet memestra. Lazara oa o tont war wel ha war-lerc'h Slimane ha Louane a oa brudet, mil brudet dija e Frañs. Setu oa evel-just o doa ul label a-dreñv hag o doa brud hag o... souten ar bed mediatek garzell dija, setu oa ket memes tra evidomp hag bet din o kerc'hat ac'hanomp en hon toulig e Roazhon. ha setu, ouais, oa ket ar memes tra, oa ket ar memes nerzh a-dreñv deomp hmm. kennebeut. da'm soñj, ya, ar fait e vefe ur ganaouenn un tamm avait fait ket gall-tre pe vefe ket penaos kenverzell kenan.
Hag-eñ ez eus ul liamm gant ar yezh pe N'eus ket un tamm. soñj unan, ya.
N'eo ket bet lakaet ar gaoz gant ar gant ar gazetennerien war ar yezh kement-se a-benn ar fin. Tout eus lâret ba ya. Enfin, ne oant ket souezhet eo veze komzet ur yezh all er vro quoi. Padal n'eo ket ken mm. aes aze da zeskiñ. Ya, ba ni lakaer an bremañ war wel kalzik. pa vije e Turin pe e, Frañs, neus lakaet kalzik ar gaoz war ar fait e vefe ar brezhoneg ur yezh en arvar hag e oa talvoudus deomp kas ar yezh-mañ da benn. Ne oa ket just ar ganaouenn, met ar yezh ivez, yezh ar ganaouenn oa a-bouez. setu ya, an degemer e Frañs oa bet, souezhet 'mont bet war an tu mat peger oa an dud oa ket... Enfin, bez' oa bet tud o klemm evel-just, 'vel atao, met an darn vrasa eus an dud oa ken torr-plijet gant ar fed 'vije e brezoneg, pe ya, setu, met ya, he n'ouzon ket ma vo yezou minoreled en-dro en Eurovision, quoi. Matre liammet gant hor seitek poent, n'ouzon ket, matre re. Hag eñ eus digaset mennozhioù pe neus Roit dit ar c'hoant da vont war tachennoù all 'dije ket ijinet a-raok.
Ya, ket-tre 'ba bed ar festoù-noz met 'ba bed ar sonerezh e vez pa pa gaojer deus ar fed 'vez faire kaner pe kanerez e e vez goulennet gant an dud ah ya mais fizo brudet war diouzhtu e teu anv evit koch deus ar brud ha deus giz ma vije ur pal da dizout. Hmm. ba n'hon eus ket, enfin, gwelet un tanva hon eus bet deus ar pezh a oa bezañ mediatizet da galz ha da gas ur raktres à tout. Setu hon eus aet, hmm, goût a ran dre besseurt gwinogen n'hon eus ket c'hoant tremen en dro. Hmm. Setu uh, bezo bet eus an dra-mañ, met war an tu arzel ivez neus, uh, neus digoret dorioù uh, pe dorioù emspered atav evit prederiañ d'ur sonerezh un doare all ha da vont pelloc'h gant ar c'han ha gant an doareoù kanaouennoù, skrivañ. Un doare ya, digor en deus penaos an dorioù d'un doare arzel met ket dre ret d'un doare mediaoù a brud hag all quoi. Seitek poen.
Seitek poen.
Se zo gwelloc'h eget dans l'art bras pe gwashoc'h Meus ket, meus ket soñj me gouzea ar sistem votadeg da vare uh, d'un ar bras oa, oa keme meus hini ne ket ma c'heller keñveriat kement-se. Mm. Mais dam soñj oa... Ouais, L'époque ouais. da dans ar bras on me sera ar gant mo braotre. Bah ya.
Egiz ma oa fulen. tu ma...
ma de deske blaz an dut petra c'hellomp ober. Blaz a chom dit c'hoazh? Un tammig, ya. Treuzvevet 'm eus. E ba deomp dezhi evit ar pevarvet spis. Setu ar pevarvet spis, Marie. En em dennañ a rez mat evit poent? Bah, mont a meus ket touchet deus ar pezh zo maman gwelet vo war-lerc'h, mais... Mm. Euh, aze vo krapet c'hoazh, 'vel just, hein. Kan-ugent mil Scoville.

Pelez ribot. Allez, les ribot.
Setu, traoù deus ar vro. bon, neuze, peger e plij dit sevel kanaouennoù mm. Et plus d'une sevel quand a me songer de fait mal, sevel en a Met bon, pezh zo, euh, n'on eus ket ur bern amzer ha n'eo ket an noz evidout. Se eo graet un dra simpl. Ar c'hoari a zo anvet, gwechall e oa bremañ zo. Mm. Euh, evit an dud a anavez an, euh, penaos ar bal gavotenn, euh, gwechall e oa bremañ zo, ba, evit keñveriet traoù deus an amzer gozh, an traoù a vremañ. Robert Clotenou. Robert Clotenou, Mhm. setu. Neuze, aze ez eus kartennoù gwechall e oa, Kartennoù ha bremañ zo. Setu, gallout a rez kemer ar pezh-teus-c'hoant aze, hag evoret kaout ur c'hlotenn ha pep hini d'e dro. Ok.
Euh... Ok. Petra
C'hoari coucou, ne blij ket dezhi.
Parce que

A-vremañ zo echuet eo. Ya.
Ni zo awenet kenañ quoi. Attends, mais on a vraiment zoiou.
Kochal e oa sorserezed. Ah.
Ken awenet, hein? Ma koulskoude, lakan sorserez ba pep kanaouenn.

Ya, bah setu. Ya. Gwechall e oa poent de régie, ha bremañ, euh, juste un, temps- un temps c'hoari. Ya.
Setu.
Gwechall e oa ar gwir gelted.

Ha bremañ nemet spisoù fall ? Bon allez, ur spisal mar plij, ar pempvet spis deomp dezhi. Setu ar pempvet spis Marine. Al epig a zo anvet an ankoù. hag a zo fardet gant pimant Carolina Ripper, pe me a lar e Carolina Ribrer un tamm. ar pimant zo bet krouet gant Ed Curry, hag e-mesk ar pimantoù galloudusañ a zo er bed. Aze, uh, lipig eskant-mil war skeul Scoville. Prest out? Debet e vo neuze gant un tamm uh, penaos Enaf a fard traoù evit an apero a zo graet gant artichod. D'am soñj ne vo ket fall uh, tud Enaf ma peus c'hoant da kas uh, traoù da dañva pe un tamm arc'hant evit produiñ ar videoioù. uh. Prest.
Non.

Neuze, deuet e poent ober an atersadenn, an atersadenn Léa Salamé. Nebeut goulennoù giz-se. On a raté. Goulennoù aes.
Voilà.
Ok. Et mes au bois gant ar spiso. ok.
Ma devidout.
Neuze, ma viches loen deus ar mor. Hmm. Hmm.
An da respont vel ba moa graet pa oan eiz bloaz, eur zardinen, deus Douarnenez. Voilà. Ok. Mm.
Ma vicher ur vicher. Voilà, an da respont un dra all eget ar pezh arc'hant. Uh, kelennerez kastilhaneg, se oa ma aktres a-raok.
Ma vicher ur miz.

Debera. Ma vijes ur mare deus an devezh. Mm, ha ben an noz. Mais antronoz à la fin, pas ar c'huzh-heol quoi. Mm.
Ma viches ur c'hoari. Euh, Kadavrekski.
Kefal. Ma viches levr.
N'ouzon ket perak e soñjan d'an dra-mañ, met Romancero Gitano deus García Lorca a zo un dastumad barzhonegoù skrivet gant García Lorca hag awenet gant hengoun Andalusia hag ar veajourien eus Andalusia.
Allez, t'as pep tra. Ya. Penaos e vez debriñ des gros chinas Il y a des ober un gestro un peu euh, euh, mm, Da la rede.
Euh, gant bagetou. Ok.
Ma viches ar gant awen. Ur gant awen.
Euh, an distro skriveg a Mart Vasalo. Ha Gilles Le Bigot.
Techedoù da cheñch menoz alies ? Nann, poan 'm eus doc'h da dapout un diviz, met ur wech eo graet eo graet.
Penneg kwa. E ba deomp dezhi peogwir un nebeud bloavezhioù zo 'teus respontet d'ar memes goulennoù 'm eus aon. A ya?
Hag aet omp gwiriekaat.
Ah non. Hag eñ ar memes respontoù.
Non, 'teus ket kavet se.

E ya, dija d'an amzer-se, ar festoù-noz, quoi. Pa ya, quand on a diskan, euh, dija, ouais. N'out ket chanchet kement-se, mm. du arrêt. Aze moa desket ma an, meus pennoa ket bet desket er skol. Oa me ma unan da eiz bla meus droan, meus bet c'hoant euh, kana joli coucou, quoi. O klevet ar bladen, pe... Euh... Klevet ar vreudeur morvan, ya. Mm -mm. Wow, sur walc'hin euh, laouen euh, O klevet an dra-se ennañ Emichañs. Deomp dezhi evit ar c'hwec'hvet spis an hini diwezhañ. Ouf. Bon, setu erruet mare ar c'hwec'hvet spis, ar spis diwezhañ, ar gorventenn. Mhm. Fardet eo gant pimant habanero, hag aze ba, e vo ur milion Scoville. Peadra da vezañ skodeget. Ya.
Ouais, eus kolleged tout, là. Setu, ne get hep kik. Meus ket aret tu chantig ivez, euh, penaos un tamm euh, video neus gwelet a oa bet sevenet gant Azilis Borges. Ya, setu.
Tri filmik ma fazi enket. Meus ket gwelet an tri vedini. Ya, me bezo tu dal an- anveet un tammig gant tud zo a zo matre he o o anveet, quoi. Quitte da welet ma vision war internet. D'an deiz!
Ne paouezomp amañ. N'eo ket daou vil daou warn-ugent ken.
Bon, azeret eo d'e bihan an terren, quoi.
Gwalez-moi, Alexandre Astier a zre bet pep tra peger e oa alors, ar- enfin, muioc'h a zañve evit ar memes kementad a Lupik.

Ah, mais spontusé
Bon musée technique euh, Alexandre Astier. Mm.
Ouais, ne gan arnant ket. Ne meus ket drebet tout ouzhpenn. Ah, oui. Mo difoncé da lez ribot.

tortad gwashañ ma buhez, da'm soñj. Met touez ar barru zo touet an dud a zo tud dreist kwa. Met n'ouzon ket perak o deus bet c'hoant da brad ganeomp war-lerc'h gwelet ma stad, mais... Ha perak poñch hag ankou? Ah ya, se oa un dra... Un dra nul, mais ur... Enfin... O flapiñ 'm eus lakaet va banne bier da gentañ, da gouezhañ. Hag e oan 'm eus lâret e oa bet laeret gant an Ankou. Ha war-lerc'h oamp mewah-mewah, sell pa welem un dra hag a oa aet kuit, e lârem oa bet laeret gant an Ankou. Hag erfin oa ma enor zo bet laeret gant an Ankou. Setu. Ha Me ya, me abaoe gant on gabaru hag a-hevi me e Lannuon d'an daou varn-ugent a viz Mae da vil fer varn-ugent.
Eh! Ya, c'hoarez euh, Notennit mat. er c'hare magique.
Ya, et euh, bah ya, hag memes tra, on eus bet tro da ganañ euh, un RR kozh, un trugarez d'an tortadement ivez, quoi, ne cool. ya, an ankou na l'air- na l'air ket pep tra, un ar fin. Brav.
Ya. Marteze ret bout tortajou aliesoc'h. Ya. Perak e profondir.
Oh Ur petit dernier Ah. hag a zo euh, Rom hag un tamm tabasco. Pe tabascoz.
Ok, ouais, tu recouvres ma dremlivage. ah, mais, mais ma au vent d'Azevi, Andro
Forzh penaos 'vo graet ar sekañs aze a zo un tamm e-kichen an tan. Ah ya, ok.
Et euh, dindan e-kichen an oaled. Pe ar pezh 'vez lâret war Brezhoweb, euh, pennad-kaoz. Setu ar pennad-kaoz marine. Gant goulennoù un tamm euh, donoc'h marteze. Hag e vezez digalonekaet gwechoù zo. Tud zo a rebechot e vo lâret an dra-se, mais bon, pa vefe gant stad ar brezhoneg, pe stad euh, bet ar sonerezh n'eo ket aes ivez, mustad ar bed. bon. Um,
ba, diaes eo kaout spi e seurt uh, degouezhioù, sur. Fin, kaout spi, pas kemese just a-walc'h, e da soñj e, e an dra a lak ac'hanomp da, da vont war-raok peger ma, ma soñjer e, e tonket ar bed da, da vont d'ar strad, ae ba, ne rer ket mini tra. Mañ spi 'm eus atav, spi 'm eus en dud, spi 'm eus e chañcho an traoù en dud bennak. Kemerañ perzh e traoù a gav din a lakaan traoù da vont war-raok ivez ha pe traoù a zo gant ma gwelem eus aze rimañ asan eus lâret an dra brav-tre. He zo war ar flotilha er mare-mañ, Freedom Flotilha da ved Gaza. Hag a lar, ba an dra an dra a lak ac'hanon da vont e va ar fed a vefe traoù a vefe ba a yafe din pa ma doare soñjal ba hag a glot gant ar gant ma mennozhioù hag ar pezh a gredan ar santimant kreñv 'm eus e ran an dra vat setu e talc'han ganti. ha se ar ger-stur ma Canoes e brav quoi. Setu. Met ne geñveriomp ket gant rima a sen, enfin, juste... Euh, kavet meus a wenus zo pezh neus lâret quoi. Yeah, yeah, yeah.
Petra soñjez deus ar, deus ar gallaoueg Non. enfin, ça Edeut da veaji e-barzh ur bern broioù gant un... Enfin, ur bern, un nebeud broioù un nebeutan gant un identitelezh kra. Soñjal a ran ba bro Gembre, mhm. Galicia, Okitania. Mm. Euh, traoù zo da welat e Breizh, gant... Euh, enfin, welet traoù du te soñjet, e fait mat ober e Breizh, marteze, pe... Ya, ma e Galisa atao e kavan int zo ken dipitet ani gant stad ar yez ha koulskoude o deus hanter-kant dre gant deus ar Galisianed a gomz galiseg hag n'eo ket ral klevet er strejou tud o kaozeal galiseg. Bez' zo mediaou, radioiou e galiseg hag e traou pep tra, ar panellou ha tout a zo e galiseg, setu e soñjer ni o tont deus Breizh, oa kreñv eo ar galiseg, met evito n'int ket n'eo ket ken kreñv ha Katalonia. Hag e Kembre, un tammig memes mod, raloc'h eo klevet Kembre, kembraeg er strejoù, larfen. Mais ya, setu... Farsi, c'est a-wechoù n'em geñveria, e gant... Araban n'em geñveria gant Galicia pe Katalonia pe gerent all e... Bah, ya, Met, euh, met gwelet emaomp an holl o, o, o, stourm gant ar memeus menoz a benefin e n'em zanter ket kemese en hon an pa, pa verer tout, da, tout ar re all. Euh, ha ya, ba, vel just euh, plas ar yez c'hoant hon eus e vije klevet aliesa uh, gwelet muioc'h a he uh, uh, gant muioc'h a sonerezh, muioc'h a abadennoù, muioc'h a draoù e brezhoneg, enfin pe yezhoù minoreled. Hag e... Voilà. Ah, ken war YouTube, hein, war RVDN Délé, marteze. Ya, setu.
D'am pe plec'h, quoi. C'hoant eus sevel traoù e yezhoù all en dazont, se war ar bladenn nevez, ce traoù... Euh... Arab so e galisiek, ya. Ya, n'on ket... Euh, Sarit war ur yezh nekin, fin an holl vrezhonegerien a oar se n'eo ket peogwir e komzer ur yezh n'haller ket deskiñ un all, n'eo ket peogwir ver arbenniked o teskiñ brezhoneg n'haller ket deskiñ saozneg pe chinaeg, pezh a vez alies enebet ouzh ar brezhoneg, ah me vo mieux apprendre l'anglais hein hag e Bah, ne baran ket se dre ret gant ar pouez-mouezh-mañ, met... yeah, bah, en, ebet vezan hag eman, mais, mais non, enfin, pochu be kojeal a brezhonek, a galleg, a, a galisek, a, a, tout ar yezhoù peus rand, quoi. Setu euh, lakaat ar yezhoù da, da gojeal etrezo ivez, da gan hmm. ha diskan.
Ya gure, 'meus bet lennet euh, titl ar bladenn euh, Dinaska. Dinaska. A zo ivez euh, anagramm euh, diskanañ. Ya.
Se hon eus kavet farsus, euh, met war-lerc'h on efe kavet an anv euh, Dinaska, pegen oa bet lennet gant unan ac'hanomp euh, diskanañ. En fin, Unan oa 10, juste a voir.
Gaf ket din, mais euh, ok. na rin ket piv eo forzh penaos. me ya ma ya dinaska a dalv mon maez deus deus ar ar frammoù deus pezh vez lâret emancipation e mm. saozneg ha galleg. ma ya tem ar bladenn a zo tout an destennoù a ya war an tu-se, quoi, en fin.
Poagnet din askañ, Marine. Gourc'hemennoù dit Bah, t'as gourc'hemennoù dit ivez. De lout a-benn
Trugarit a bezañ sellet deus an abadenn Emgav neuze war YouTube evit abadennoù all, war euh, Gerek Pignet. Ha euh, Trugareka da rendre à Redadek. Euh, ne suis couru evit produit en abadennement. Trugaré evit al label Art Folk euh, evit an dafar deus kaset diwar ar bladenn.

Mona
zo dindan efed ar gorvented.